okay ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re ko rena tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang ke tlo thoma ka karata tša ka tša mathomo tše tharo karata tše ke nago le tšona ke na le the ten of ones ke na le the high priestess ke na le the page of ones okay ka karata tše mangwele a gago ba bolela ka taba ya mošomo fa bolela ka taba ya mošomo ba bolela lebaka la gore Beke o ya go šoma kudu, o ya go šoma ka thata. Ke bona o ke pusha very very hard mo mošomong wa gago, go tlo ba go le busy so ra gore o be ready a kere o be ready for mošomo wa gago. A kere mohlomong o ka no ba le o mengwe ya mošomo e le re sa le wa go fa yona kua morago kua ga se o e fetše e šaletše morago o ka nna kgotsa e le gore jale ya nyakega jale um deadline di fitlhile um so go ra gore mošomo ya nyakega so dira jalo a kere go ba bangwe um ntle le taba ya mošomo o šalela morago kore ke bona o concentratile kudu mo mošomong wa gago o nagana ka tsela tše dintšhi a kere tša go fapana-fapana tše le di ka o tšhetša letseno a kere di ka o tšhetša tšhelete ka ra bophelo a kere ka kala gore ke bona go mongwe um e le ntho e la gore go ba bangwe um le rata go bona le le phela maphelo a lena le le free motlho mo ka kgotsa e le gore maybe o sa dula ka gae goba mo e leng gona o rentile or something mo e le gore o nagana ka go kry-a lefelo le leng la gago a kere mo e le gore o nagana gore o reke stene and then in future o kgone go aga goba mohlomong ile o setse o se rekile yone nyoko thoma go aga goba bang already yes o na le motse wa gago then mohlomong o ka kgotsa le gore yone o thoma go plana di-renovation jwalo le jwalo goba di-extension jwalo le jwalo a kere so ntho o e dirang gane jwale o concentratile mo mošomo wa gago o concentratile mo dileng tse le di tlišetša tšhelete ka baka la gore Eh, you know, you are planning for the future. O planela bokamoso ba gago, bokamoso ba ba lapa la gago. O nyaka go bona o eba le dilo tše di botse ka ra bophelo. Already o swetše tseba le tšo nyakang go di fihlelela. Gomme you are working towards those things tše le gore wena o nyaka go di fihlelela. A kere mangele a gago ba bolela gore eh ba tla tla go wena gona mo bekeng, ba tla bolela le wena. a kere um ntho ba tlo bolela le wena ka yona ke ntho e le gore ya mana kudu le mošomo wa gago a kere um so ba re o theeletše intuition ya gago o theeletše ditoro and then o theeletše le motlho mongwe ka tsela tše dingwe ba ka ba bantši ba tla- ba tla- ba tlo bolela le wena ka tšona a kere and then melaetše o e tla ba ya mana le um mošomo wa gago a kere nto ngwe le ngwe ke ke bolela ka mošomo ke tlo bolela ka nto ngwe le ngwe e le gore e utshetša tšhelete a kere le ge o ka kgotsa le gore maybe o o bereka kae-kae khamphaning e itseng goba shopong e itseng a kere motlhong ba ka no setle ba go botsa ka mošomo o la go berekang kua shopong ela batho ba go botsa ka something se sengwe se se different mare ke ntho e le gore ke mošomo e ka ba mošomo e le gore ba nyaka gore o thome goba business goba eng but goba dithuto tša gago ntho e le gore in future e tla o tlišetša letseno a kere gane jale ba re you are on the right track mo e leng gona um goba e le gore la šoma you are on the right track lo tša tlatla le sepela gabotse go ba e le gore ga le šome a kere mohlomong o ka bona le business or o nyako starta business but you are on the right track tseba gore business ao e tla gola e tla growa e tla tšhetša letseno in future o tla kgona go dira dilo tše ditse ka ra bophelo ntlo ela o e nyakago motswela o nyakago motse wa ditoro tša gago o tlo o fitlhelela a kere and then go ba bangwe completely ga le šome motho o nyakana le mošomo jalo jalo a sa tla kry-a selo a kere but o tlo theletša meletša go tswa mangelo ya gorena ba reng ka taba tša mešomo a kere goba ba reng ka mabaka a ditšhelete akere and then ga ba bolela ba re um ka nako ngwe o ba le go fela fela pelo ka dilo a di diragale ka mokgwa e le wena o nyaka go di diragale ka gona ba re se ka fela pelo nto e ngwe le ngwe e na le nako ya yona wena ntho o tlo e dira ke ntho e le gore o tlo no tswela pele ka go dira di-manifestations tša gago every day wa trusta pelo ya gago wa trusta intuition ya gago a kere and then ba re o tswele pele o focuse mo, mo di-positive things ha kere and then um o ntse o believer gore ke nnete dilo tšao di tlo sepela gabotse ba ra gore o se ka loser hope ke ntho ba bolelang ka yona okay ke ya go the second pair of cards ke na le the three of pentacles ke na le the four of wands ke na le the seven of cups okay ba re ka nako nngwe gona mo bekeng ene o ka kgwetša e le gore um o ka re ga kore confusion a kere go na le di tlo diragalang tse e le gore di kana tša go dira gore wena o be confused di kana tša dira gore wena o be tempted so ya ba nthela gore um um a kore a tsewa re ka ra lefase le re leng ka re ga lona a kere well um ke yin versus yang a kere ke good versus evil it's everywhere even in the spiritual realm it's like that a kere ka nako ngwe o kgotse le gore o lwa ntwa ya semoya e le gore wena ga o e bone physically obviously o ka se e bone ka re ke ntwa ya semoya a kere ge re le batho human beings um ga se re fiwe um yona matlala a go bona the other things a kere Ke only few ba kgethilwego ba e le gore ba kgona bona the other things, ba kgona bona into the spiritual realm. Akere? So but then ba bolela ntho la gore ka nako e nngwe ba re o tlhokomele di-temptation. Go ka nna gwa ba le temptation ka ra bophelo ba gago this week. Dilo tse lo di tla go tempta, dilo tse lo di ya go kgeloša. Akere? Di o ntšha tseleng e le gore ke tsela maleba. ka ka baka la gore wena motlho mongwe o fela pelo a kere maybe o balabala too much ka pelo maybe um o nyoko dilo di diragale ka pela but dilo a di diragale ka pela o ka nna kgotsa ebile o thoma o ba tempted o thoma o dira dilo tse le gore ga o tshwana o di dira a kere so mo ba go kgala gore o se ka ba tempted ka gore o ka tla wa ke tshola they know ka dilo tse le gore wa di nyakara bophelo they know ka ra dilo tše le wena nyako di fitlhelela ka ra bophelo a ke dilo tše dibotse tše le wena nyaka di fitlhelela mare o se ka ba thulo in such a way le gore o tlo feletša o ba tempted a kere o tsebo gore whatever is happening right now the enemy le yena wa gare o lebeletše a ka le ka go senda dilo mo go wena those negative thoughts dilo tšelo di ka go tempter tša go kgeloša jalo le jalo a kere so ba re o be focused and then ba re go ntse o šoma gabotse le batho ba bangwe a kere and then ke bona motho e le gore um o na le kore mpho yela ya ya go ba le di-business motho yola o a ba business minded ke mpho ya gagwe o belegile le yona a kere ke ke one of the gifts go na batho bangwe ba e le gore um ba na le yona mpho ye ke mara kgwetše le gore manyole a gage ke bale ba gore wena mpho ye gore o fa yona you are not meant to work with other people meaning that you are not meant to gore o share this thing le batho ba bangwe ba ra jwang ba ra gore eh kgotsa e le gore let's say ke ntho la gore wena ga wa tshwanela lucky ya gago ke la gore let's say o bula a company a ke re goba that business it is meant to be your business alone ga wa tshwana go share business le motho o mongwe a kere ka the minute o ka thoma go share business le motho o mongwe the minute o ka thoma go share company le motho o mongwe then automatically o tlowa wena a kere you won't be successful but go ba le ba ile gore um ge ba fiwa this gift mpho yona e ke ya business to be business minded e ga ba fuya yona eh, mpho ye ke ke nto la gore bona a kere gore ba be successful ke nto la gore ba santse ba dire di-partnership with other people ba santse ba dire partnership le batho ba bangwe ke mo e le ba tla kgona ba successful ga ba ka bereka ba noši ba ka se kgone go ba successful okay so ra wena o swantse tsona wena o wela ka legorong le lefeng so o tlo no tseba le wena ebile o tlo no bona le wena tlo kgwetše le gore ka nako e motho a etla go wena a dira a business proposal a re thome partnership a re dire company re dire one two three four five wa kgwetše le gore wena ga o na di-interest wa kgwetše le gore ga wena le go ka dumela mara go swantše le o signa le dire le direng o phela o boela morago pelo ya gago ya gana le ka ditoro ba kgona go bontšha gore dilo tsa gago di ka sepela botse kua pele go tlo ba le dikgagano go tlo ba le di-one two three business e tlowa Akere? But then ge e le gore wena you're meant gore o dire di-partnership le batho ba bangwe ba tla go bontšha mangwele a gago wena ka mehla ka dipone o kgona go bona o bona o bereka le batho ba bangwe akere ka nako ebile ba kgona go bontšha le batho ba e le gore you need gore o dire partnership le bona so ge ba bolela ka this thing le nkweng gabotse ne e ke ya motho wa e le gore a tshwanela go dira partnership le batho ba bangwe ga ba re gore o se ka bereka le batho ba bangwe ba ra gore o se ka dira partnership le batho ba bangwe fela you can start a business o itee ka mabitso a gago and then what you can do a kere go to um gore eh, the universe he thabe because the universe always wants us to share le wena mangwele ao ba nyaka gore o share what you have a kere um le batho ba bangwe O tlo shera jwang dimpho tša gago le batho ba bangwe ka mokgwa ola wa go dirang wa go hira batho wa kgwetša le gore yes you have started this business and then ka re o e startile and then ke mo e leng gore o ka kgwetša le gore o kgona go hira batho babedi ba bararo and then ba o thuša mo le mo wena o ba thuša ka eng ka o ba patela ka tšhelete kore wena o kgona go creata mebereko for batho ba bangwe this is how you'll be sharing okay and then uh, moving on and then moving on to, the, to and then moving on to the third pair of cards ke na le the fool ke na le the queen of cups ke na le the three of cups okay mo ba bolelang tswe la gore eh o na le di-resources ka moka o na le dilo ka moka o na le ditlhabane ka moka wena ga o shothe selo wa o file botlhale you are independent you are strong o brave o bohlale o na le everything and then ge re ka bolela ka di-physical resources motlho mongwe goba energy energy resources re ka bolela ka lebaka la go tshwana le tšhelete wa kgotsa le gore already ge e le gore business e nyako e thomang ee e nyaka tšhelete yes o na le yona tšhelete ya go thoma business ewe o na business tše dingwe di nyaka o ina le tšhelete o na business tše dingwe ga di ne ditšhelete gore wena o ithome Di nyaka bohlale ba gago fela, monagano wa gago, maikemišetšo le go focusa ke dilo tše di nyakegang. Ba re o na le di-resources. So checka business, eh, ba re keng di-creative ideas tša gona di reng, checka di-resources tša gona di reng. Akere, and then ba buša ba re, eh, this week tše nako akere ya go ya, ya go kepea pele tše nako ya go ke theeletša tšea nako ya go cleara your mind tšea nako ya go connecta with your inner child ke ntho ba nyaka gore o e dire ba buša ba re ke thate ke peye pele and then ga o ka dira dilo tše tšepedi tšeoe o tlo kgona go rata batho ba bangwe ka lerato le e le gore le lekanetše um ka nako e ntšhi re setse re bolela ka di-chakras ka nako e kgotse re bolela um ntwa gore um chakra e blokegile goba chakra well a se blokege e gabotse and then ge e se blokege ka nako ngwe kgotse le gore well e gabotse a se blokege e sepela gabotse it's on the right level ka nako ngwe kgotse re re okay a se blokege but it's under active ka nako ngwe kgotse re bolela re re Ye, well yona a se blokege but it's overactive ya ba ntela gore ge e le overactive e theoše e be on the same on the, on the, on the right level ge e le underactive e iše godimo e be on the right level so ke mo e le gore um karata ya, the, ya the queen e ya tsena a kere the queen of cups e ya tsena mo e leng gore wena o swanetše ke thate pele ke thata gore o kgone go rata batho ba bangwe ka lerato um le le lekanego ke tlhomphe gore o kgone go tlhompha batho ba bangwe ka le ka tlhompho e e lekanego ka gore ka kgotsa e le gore wena ga o ke thata motho ela wa go nyaka approval from other people o nyaka batho ba bangwe ba go botsa gore o botsana wena o ke tsebela ka seponeng o ne kopana o le sekoba o kopone gore o botsana o nyaka approval from other people batho ba bangwe ba be gona ba go botsa gore o botsane ba gona o feela that beautiness within yourself o nyaka go thoma o botsa gore ee ba go rata e be gona o thoma o fila bokaone kore motho o moswagantšhe ke motho ela gore ga a rata batho ba bangwe o ba rata kore go fetišiša kore kgotse le gore o rata motho mongwe o feta mokgwa wena o ke ratang ka gona o ka tša dilo tša go tša mafelelo felo tšo nago le tšona o e fa mothola ka baka la gore o diang o rapeletša lerato lela gore motho o la be ka ra bophelo ba gago wa lebala ka wena wa lebala ka bokamoso ba gago so ke ntho e le gore the universe di against yona ba re ke peye pele ke ntho ba bolelang ka yona so ke bona o tla ba ka ra makgotlakgotla this week a mang a makgotla ke makgotla a mabotse ke batho ba e le gore ke batho ba ba e le gore ba tla ka nnete ka raphelo ba gago batho ba o tliša lerato batho ba o tliša you know emotional financial support jwalo le jwalo mo e le gore ba bangwe ba batho ba uwe um eh, on the other side o tlo kgwetša le gore ga ba tliše dilo tšeo uwe instead bona ba tliša di-negative things ka ra bophelo ba gago so bara gore o tlhokomele batho ba o phelang le bona tlhokomela di-group group tšeo leng ka gare ga tsona makgotlakgotla ao leng ka gare ga ona a mangwe a makgotla ao ga a nyakege le gatee the universe ga e, e, e, a nyake ba re makgotla ao a o distractor Makgotla ao a o ntšha mo tseleng ya nnete. Makgotla ao a o kgeloša. So ba re o be careful. Okay. Ke tla go dikarata tša bo four jale. Uh, the fourth pack of cards. Ke na le the moon. Ke na le the nine of pentacles. Ke na le the sun. okay ba buša ba re go na le taba tše e le gore o tlo di kwa this week akere ke taba tše e le gore di tlo kweša pelo bohloko ga se taba tše di botse um go na le ntho e le gore o tlo itseba e o tlo kwa ka yona gobane ba re ka se sebaka go na motho e le gore o na le ntho e le gore wa e dira behind your back go na motho e le gore maybe a ka ba e le gore wa go seba goba motho e le gore motlho mongwe o tswetša tša o utswetša go tsona a ka utswetša tšhelete ya gago a ka utswetša dimpho tša gago tša semoya maybe o, o, o, o blocka badimo ba gago goba o blocka dimpho tša gago tša semoya a ka utswetša um botlhale ba gago a ka utswetša tšhelete tšhelete o tse gore a ka e utswa batho ba e utswa in two ways maybe physically tšhelete ya timelela and then e spiritually ke mona e le gore ba blocka mabaka a ditšhelete ba re o tlo tlhokomela dilo tša mohutsone oe so go na le motho mongwe go na ntho ya e dirago but o tlo e tseba this week sephiri se o tlo se tseba okay motho ke motho e le gore o very close to wena ke motho e le gore wa morata wa mo respecta eh, o itshepile yena jalo le jalo kore eh, you were not expecting this from this person this thing e tlo koša pelo bohloko a kere ba re um whatever ntho eh, this person a e dirang ntho gona ya, ya matšhelete goba ya affecta tšhelete ya affecta tšhelete so maybe this person go na le dilo tša tše e le gore wa di šomiša wena o sa tsebe ka dikhoneng and then mo e leng gore di ja wena tšhelete goba go na le mabaka e dilo tše e le gore wa di dira tše e le gore di affecta tšhelete ya gago maybe go na le ntho e le gore wena le this person la e shera akere e ka ba ntho e le gore maybe yamana le tšhelete goba ntho e le gore e wetha tšhelete akere and then motho o go na le tša di dirang bošayedi tše e le gore di affecta tšhelete ewe so gona ntho o tlo e kwang thona e affecta tšhelete goba imina e na le tšhelete ka mogare ka moke akere o tlo sekwa o tlo dikwa ditaba tšeoe well di tlo affecta um very negatively pelo e tlo ba bohloko batho ba buša ba re se ka tshwenyega ge dilo di tšwelela le wena you're going to feel much much better because spiri seo se tla tšwelela and then ge se tšweletše le wena o tlo feela much better akere ba re ba le confidence ke tshepe and then ba re ba o fa maatla gore o challenge this person maybe o mo confronte why o dira one two three four five a kere o kgone o kry-a um dikarabo tsa rona molato ke eng why the reasons why a kere mare ba buša ba re go mo confronta mo confronta gabotse o se ka kgotse le gore um confrontation e ke mafeletso e, e, e khosa ntwa e kgolo um goba go rogana go rogaka di-cases jalo le jalo dilo tša mohuto ga di nyakege akere so ke ntho e le gore ba go kganela yona and then lastly ke na le the five of cups in reversal ke na le the six of wands ke na le the four of cups okay ba re le ge sephiri se se tlo tswelela ne wa tla tseba gore okay this person goba batho ba ba dirile one two three four five okay um le ge e le gore batho ba kore ba o dirile nto e mpe a kere um ba re go bohlokwa gore o theletše di-reasons tša bona a kere go bohlokwa gore o theletše di-reasons tša bona maybe this person o dirile this thing a sa re wa go hetha and then maybe o keepile taba e sephiri ka o tseba gore go ka tseba ka yena o tlo kwa pele bohloko and then motho o ba sena choice or a ke tsebe wa e bona so that's why ba ba e keepile sephiri motho ba ipotsa gore taba e ka se tsebege wa e bona so uh, this person ba re o tlo tla go wena o tlo kgopela ditshwarelo a kere o tlo ke pona phošo o tla kgopela ditshwarelo a kere and then ke go bona o se a se o ikemišetše go mo tshwarela a kere a se o ikemišetše go mo tshwarela but le o se o ikemišetše go mo tshwarela um ga o ready go move on from this person goba from these people ga o ready go kgaogana le batho bakhe so this thing e ka mina motho e le gore ke molekane wa gago o phela le yena e ka mina motho e le gore maybe ke a family member eh, e ka mina motho e le gore maybe ke mogwera e ka mina motho e le gore maybe ke moagišane le tlwaelane kudu e ka mina motho e le gore le bereka mmogo wa ikuša but motho wa mo rata o rata this friendship ya lena goba this relationship ya lena so you're not ready go move on from this person akere so go na le possibility ya gore o tlo feleletša o mo tshwarela but o ka se mo tshwarele immediately kore this thing e ka tšea nakonyana gore e tšwe mo go wena so that is why ba rile kry-a nakonyana a kere ya go connecta to yourself a kere o dule fase o etee o nagane ka taba yekhi that's why ba rile ke thate pele wa bona go ka ke pha nako e la gore o ke thate a kere and then o ke peye pele Ge o tlo kwa taba tše di ka senape tša go defeater kudu-kudu, wa feela very much defeated. Akere, di ka senape tša, o kore wa kgotša o feela o ka re motho o hlabile ka lerumo mo pelong. O kore o tlo no itšea gabotse, and then o tlo nagana gabotse, ge nako ya gore o confronted this person ge e fihla, o tlo ya o le gabotse mo moyeng, and then la bolela botse bjalo ka batho ba bagolo, la solver taba, and then taba ya fela, wa kgona go mo tshwarela. But o ka kgotša e le gore mo confront a ile gore mo moyeng wena se tlho e ba gabotse then ke bona o tlo tšea nako a kere maybe e ka nna ya affecta le trust wa kgotela gore this person bo mo trusta then trust e la ga e sa le gona ke lo tse di ka diragalang okay ba buša ba re this relationship o nang le yona le this person e ka no ba motho ke setse ke boletse ka re ka no ba le motho o le bereka mmogo a kere go na motho mongwe kgona go bereka le yena ga le tsebane le kopana mmereko le thoma go tsebana then um bo-colleague ba lena o fete ba friendship a kere ka lunch o kgotse le ja mmogo goba le discussa lo tša mošomo mmogo jwalo le jwalo wa e bona so wa kgotse le gore it's not easy go move away from this person goba ntho e la gore wa tse ebile a ke sa mmolediša a o nape go le that easy a kere so ba re eh, friendship ya lena goba ge le re motho ke motho e le gore ke your partner or something relationship ya lena ke e botse that's what they're saying goba e le gore ke family member but still relationship ya lena ke e botse never mind motho wa kana ba a o diretse diphošo but relationship ya lena ke e botse akere so that's why ba botsa ba re go dira di-choices dira di-choices from the heart Go dira di choices from the heart. O tlo dira choices tše e leng gore di ka senape tša yo gobatša motho o mongwe, di ka senape tša koša motho mongwe pelo bohloko. Ba buša ba re ba careful ka mantšu a tšwago mo molomong wa gago. Ka nako nngwe ge re setse re nyamile re kule pelo bohloko, eh, re bolela mantšu e leng gore ga se no tšwa mantšu ale e ba a curse to the next person. Re be re sa imine gore e be a curse. a kere re boletše mantšu ao ka baka la re kwatile but mantšu ale a ya a ba a curse go motho ola a gobatša motho ola motho ola after mantšu ale ke a boletšeng a ka nna a lwala a ka nna lo tša tša thoma go phatlalala mabaka a ditšhelete lo tša tša phelo tša sa sepela gabotse motho ola ka kry-a accident ka baka la mantšu ale ke a boletšeng ene nna ke be ke sa amile ka mokgwa o nowe ke be ke boletšhe ke taba e la go kwata la e bona ntho eso ene go tšela ge motho la thoma ba le di-bad luck ka raphelo ba gage um di-bad luck tšela bane le tšona le nna diang affecta emotionally ke thoma kwa bohloko gore why motho a diragala ke lo tse di so ge e le gore ke motho e le gore ke molekane wa gago ga thoma ba le di-bad luck mabapi le mabaka a ditšhelete and then le wena ya go affecta because um le wena o relaya godimo ga tšhelete eke motho a e kry-ang e bone ge e le mogwera gago le tsheo thoma ba le di-bad luck maybe um ka baka la di-cases tšela maybe o tlhagala ke accident pelo ya thoma ba bohloko gore mogwera ka o kry-ile accident mogwera ka o nyakile go tlhokofala wa e bona mogwera ka o gobetše wa e bona and then um

Um, ke a tshepa gore le tla e kwa gabotse and then e, ge e le gore e resonata le wena e bolela le wena dira the right thing maybe rapela o make the right choices o be ready for this uh, secret ge e tlo tšwa o kona ke secret ya mohuta mang o be ready for yona and then eh, o se ka bera di-grudges and then eh, tshwarela batho ba ba kgopišago o kgona go move on Ke a leboga. A re kopaneng beke e latelang. Thokoza.